Simko Xanê Şikakî kî ye? Di kurdiyê de Simko kurdkirine navê Îsmaîl e. Ew kurê Mihemed Paşayê Elî Xan e. Serokê eşîra Şikakan e. Sala hezar û heşt sed û nod û pêncan hatiye dinyayê. Mihemed Emîn Zekî dîroknas di berwarê Şikakan de gotiye. Eşîr ji şeş hezar malbatên Wargehûz pêk tê. Rojavayê Gola Wanê warê eşîrê ye. Şikakî li herêmên çiyayî yên di navbera Urmiyê û Sumayayê de akincî ne. Her wiha li bajarên mîna Qutûr û Selmasê je dijîn. Eşîra Şikakan di nava xwe de şaxên cuda berdane. Her wekî Botanî, Şevkî, Şewlî û Şikakî. Di milê tibab û meznahiyê de eşîra Şikakan di pê Kelhoran re ya duyem e. Di serdema Bafîrê Simko Smaîl Axa de eşîre gelek herêmên binfireh ên derdorî jî vegirtibûn. Armancên siyasî û îdeolojîk ên tevgera rêzgarxwaziya kurdan a Rojhilatê Kurdistanê pir zelal û diyarçav bûn. Ev tevgerdbin badora tevgerên azadîxwaz ên Bakur û Başûrê Kurdistanê bibû bangekî hevbeşê kurdperweran. Tevgera Simko Xanê şikakî ku doza dewletekê kurdî dikir bi van xalê navberî ve pir balkêş bû. Berê şerî cîhanê yê yekê çûn ku têkiliyên wî bi şoreşgerên Îranê re xurt bûn. Rejîma Îranê Cewher Axayê kekê Simko Axa kuşt û bi vê yekê tevgera Simko Xanê şikakî serî hilda û peyda bû. Çalakiyên Tevgera Sinkûn Xan di heyama şerê Cîhanê yê Yekê de û piştî şer jî her li dar bûn, nemaze bi derketina Peymana Sêverê ya dîrokî re ku tê de bi fermî doza kurdî hatibû zanîn û potepêdan, tevî ku navê Rojhilatê Kurdistanê tê de derbas nebûbû jî lê dîsa jî

Her wiha bi xweşka Seyîd Tahayê Nêvî yê Abdullah re zewijî. Her siyan bi hev re li hev kir ku têkoşînekê hevbeş encam bidin û wê demê sala hezar û neh sed û çar dan Rûsyayê jî soz dabû wan ku ew wê mafên kurdan ê netewî dabin bike. Lê belê di heyama şerê cîhana ya yekê de Simko Xan bê alî sekinî. Saloxên şer dişopandin û li benda domahiyek û çarnevîsa şer ma. Simko Xan bi Abdurrezzaq Bedirxan re kovarê Rojî Kurd li bajarê xwe yî derxist. Bi domana demê re Rûsyayê Abdurrezzaq desteser kir û ew bi dûr xist. Simko Xan jî nikarî têkiliyên baş bi Îngîlîzan re encam bide. Lewra Îngîlîz di xema wê yekê de bûn ku di navbera Kurdên Rojhilat û Bakur de tevlihevî û nakokî derkevin. Têkiliya Simko bi Tirkan re jî na asê û roniştî bû. Wî û Îranê jî heta hetayê bi çavên dijminahiyê li hev dinerî.

Derheqê tevgera Simco de lêkolerê Sovyêt Lazarîv gotiye vê tevgerê ne tenê Îran lê London jî tirsand û dilgiran kir. Tevgerê hereban û kurdên dor û bixtiyarî li başûr rojavayê Îranê tevger ne xwecehî bûn û bandora şiyetê li wan berz bû. Tevî vê yekê jî Brîtanyayê gelekî guh dida wan. Lewra ew kurd û ereb li pêravên Bakur Rojhilatê Kendava Erebî, Akincî, bûn û ew herêm ji berjewendiya Brîtanyayê re herêmekî pir stratejîk bû. Kolgehên betrolê ku Brîtanyayê pîş bi wan dikir lê bûn her wiha herêmekî ewlehiyê ya di bin mêtingeriya Brîtanyayê de bû. Ji ber vê çendê û da ku her û her li jêr kontrol û serdestiya wê bin, di nava serekên eşîrên wê deverê de sîxurên Brîtanyayê hebûn. Di heyama şerê cîhanê yê yekê de Simko Xan benda Bêleyentiyê girt û ew qonaxa Han wekî devleyekî gencaw bi destê xwe ve anî. Di navbera xwe û hêzên sereke, Rûs û Faris Tirkan de hevsengiyekî durust kir. Paşê bi Brîtanyaya ku derbasî Iraqê bibû têkilî danîn û bi her kesî re pêwendî girêdan. Wê demê tevgerên eşîrên Kurdan ên li her du rexên sînor bi girîngiya sînor nedizanîn. Lê Simko Xan baş dizanî ku herêma eşîra wî ya li ser sînorê Îranê û Osmaniyan gelekî stratejîk e. Lewma hewl dida ku desthilata xwe firehtir û xurttir bike. Bi saya Abdirezzaq Bedirxan têkiliyên Simkon Xan herî zêde bi Rûsyayê re xurt bûn û dixebitî ku alîkariya wan qezenc bike.